Mwĩroreri wa Marũa TV, nĩ twakũrehera gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa kĩhumo kĩa Agĩkũyũ nĩgetha ũmenye airĩtu a Gĩkũyũ na Mũmbi marĩ aigana na mahũthagĩra indo irĩkũ mũtũrĩre-inĩ wao. Thiĩ na mbere na gũ subscribe nĩgetha rĩrĩa rĩothe twakũrehera mohoro ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũmanyita. Nake ũyũ rĩ etagwo Wangarĩ na nĩ Angarĩ kana ithe kahu Ithe Kahuno. Ithe Kahuno. Nake kĩrĩa gĩatũmirwo etwo Mũngarĩ rĩ kana Angarĩ rĩ nĩ ũrũme. Nĩ ũrũme? Ĩĩ. Okay. Nĩ wakĩona ũrũme? Ĩĩ. We kaĩ ũhana Ũngarĩ ĩ, ũrũme ĩ. Okay. Na nĩ Ithe Kahuno. Na nĩ Ithe Kahuno. Ĩĩ Ithe Kahuno rĩ nĩ gwakinyire handũ mũirĩtu agĩciara mwana ũtarĩ mũkinyu mwana ũtarĩ mũkinyu etagwo kahuno kahuno ĩĩ rĩu mwana ũcio nĩ arindirwo mũtutu-inĩ wĩtagwo mura ĩĩ ndumbo akĩrindwo ndumbo-inĩ nginya rĩu agĩgĩtuĩka mwana nĩ wona nĩ kĩerirwo aithe kahu aitho kahuno tondũ nĩ maciara kahuno okay Ĩĩ. okay Ĩĩ. nĩo angari ana nĩo angari Nĩ marĩ ũkarĩ mũno Ĩĩ, no na hoka rĩrĩ Marĩ ũkarĩ? Ĩĩ, nĩ matĩririe wĩra nĩ ũndũ wa Matĩrĩria ndũma wĩra nĩ ũndũ wa wa ndũma ndũma ciekire atĩa Ĩĩ, ta tarĩria hau kamitũ mekire ũguo ĩ rĩrĩa mathire kũu gwa- ma- kwa rua gwa- gwathondeketwo ũhoro wa iruga rĩa ndũma rĩ nĩ ũndũ wa ũthoni rĩ

ciothe ndaugaga kenda muyo kenda muyo eh ona we riu ngitara kuma haria tuthire ithe ndona haria kenda wathirira eh kanda thirira haria no ni uigwa airitu kenda kenda muyo muyuru uyu no muyo uno akuihuria riu eh okay na eh ndataraga indo ciake ciothe nake niwe wetagwo wa muyo kana warigia eh to niwe warigirie gucia guciarwo guciarwo eh eh na niwe ũkwĩragwo nĩ mũthuri atĩ mũirĩtu wa wambũi kĩmwana gĩake gĩacokagwo cũĩ wambũi namba igĩrĩ wambũi namba igĩrĩ Ĩĩ. nĩkĩo mokire makĩnyitana na mũirĩtu ũrĩkũ ũyũ wa mũyũ Ĩĩ, magĩtuĩka nĩ makomania nake na agĩkĩgĩa nda Ĩĩ. nĩwaigua nĩ makomania na tatawe Ĩĩ. rĩu thutha wa gĩkũyũ gũkĩũria Mũmbi atĩrĩ, Kaĩ mũirĩtu ũyũ ahaana atĩa? Agĩkĩmwĩra, Ai, ũyũ ndaumaga haha. Ĩĩ. O na akorwo arĩ na- na- na ihu, Ĩĩ. nĩ rĩa riiko. Ĩĩ, nĩ rĩa riiko. Tondũ ndakĩrĩ handũ athiia- Athiiaga. athiiaga. Ĩĩ. Thutha wa gũikaranga-rĩ, nĩho baba wao amaingatire, Ĩĩ. magĩgĩringa kũũrĩa Njũmbĩ. Mm. rĩu makĩringa mathiaga nĩho haha waigua nĩ tondũ nĩ mũrakaru rĩ Ĩĩ. anyitire mĩgathĩ agĩtuangaga agĩikia rũĩ Ĩĩ. rĩu nĩkĩo mathiaga macio metirwo mathiaga magatua cio magaciũra na nĩo rĩu aya mathire ũguo nĩho kĩhumo kĩa ika gĩa ikamba Ĩĩ, gĩa ika- gĩa ikamba. okay gĩkĩ Ĩĩ. nĩkĩo kĩhumo gĩa ikamba Ĩĩ. Okay. nĩkĩo igua mũikamba akiuga mũthoni wa tondũ aki- akĩrĩ wa mũirĩtu-inĩ ũrĩkũ Ũyũ. ũyũ kĩmũnengera ũkahe mũrata nguo ĩĩ gĩkĩra kĩo nĩkĩo kĩarĩ kĩihũri

ndĩragĩtuka kuonanagia sawa nä gå tä gå nengera kanyamå kau kangä nako nä ko gakira gaka getagwo gakiri gakiri gakiri Eh. kaigagĩrwo kũnyitwo hanini ũguo å gagä korwo na kä gwa rĩu haha rĩ Eh. wĩna kĩgwa gĩaku rĩ Eh. wakĩnyitaga ũgakĩgambagia tũgakĩruta ndumbũ ndumbũ ĩrĩa kuma harĩ twekĩra harĩ icoinĩ tũcoke tũmĩhihe na maĩ-rĩ tũgakea tũhete na ndigi twa na ndigi-rĩ maĩ macio tũgacoka tũkamekĩra ndua-inĩ hena ndua hau kaya kanyamũ karĩa gatua karĩ thĩinĩ karĩ

mũratigagire ti gũtua tuĩtwo ũgĩgithĩ tũndagwo ti wa njũkĩ na kĩrĩ kĩndũ kĩna kemiko kĩndũ kĩu gĩa thimwĩrĩ gĩgakorwo kĩ kĩndũ kĩa bata mũno mwĩrĩ-inĩ na mũrati no ũyũ rĩ tũgũcoka thĩinĩ wa roti akiuma kũrĩa sodomu rĩ athiĩ na airĩtu ake erĩ rĩ arugĩirwo njohi nĩ mũrati no ũyũ

mĩthemba ta ĩyo mĩthemba ta ĩyo na magakorwo mathomithĩtie makanya ũguo waigua ũngĩkũrera ũguo Ĩĩ. waigua

ici nacio irĩ mũgathĩre Eh, harĩ ngũrũkũri eh, ngũrũngũri. na harĩ ngũgi Eh. rĩu ũngĩnyita mũnyita kũnyita nĩ ũgũthikĩrĩria Eh. ĩyo ĩyo nĩ ngũrũkũri Mm. Eh, ĩno nĩ? ĩno yekĩragwo ndegwa Eh, ndegwa. ĩrĩa tũgũrania ng'ombe iria ingĩ Eh, ĩno nayo ĩkĩragwo thenge ya gũtongoria mbũri cia mĩgoma kũrĩa gĩthaka-inĩ okay. nĩgetha ikamĩka irarĩra mwena ũrĩkũ Eh, nĩgetha ikiumĩra Mm. ikamĩrũmĩra ithiĩte atĩ

ĩno nĩyo nyũmba ya mũmbi na ĩyo nĩyo nyũmba ya gĩkũyũ ĩrĩa ĩ harĩa mbere nĩ ya ĩno gĩkũyũ ya gĩkũyũ Ĩĩ. no ũngĩthiĩ ũmĩrore saiti yayo ũrĩa cikarĩte rĩ Ĩĩ. mĩrango ĩkaire ũ- ũyũ ũrorete kũrĩa Ĩĩ. na ũyũ wa nyũmba ĩno ũrorete haha Ĩĩ, atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkĩra ume na nja oke aingĩre nyũmba ĩrĩkũ ya gĩkũyũ na rĩu nĩ twakinya mũico wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa marũa tv subscribe nĩgetha rĩrĩa rĩothe twakũrehera maũndũ mega ta maya ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũmanyita, ningĩ wĩyonere magegania na mawega ma Marũa TV.